tino fm radio ka mustudio tina shuga shuga yes ndisamaita express kambo kanonzi kuondomora mukoma wangu kambo aka muri kuimba nezvei apa aka kambo aka ndiri kunyanya kungoonesawo zvangu wanotaura zvina basa about zimbabwe mhm. wari kudya vachiguta tinenge tichivaona wari kufamba nemota dzinotonakidza kudzionawo maziso asi nevari kuwaka zvivakwa zvavo nevari kupfuya mbudzi nemombe dzavo nenguruve dzavo nembwa dzavo kumamisha uko but chinhu chandakaona ka havasi kukwanisa kumbotendawo kuti aiwa muzimbabwe tiri kupfuyawo zvipfuyo zvedu mbudzi nembwa dzedu nekuwakawo zvatiri kuwaka nekuitawo mabhizinesi edu chavari kukwanisa kuita kungotaura zina basa about zimbabwe mhm. vanhu ivavo ndakavaona kwenguva yakareba kana kwanaka ndiri kunyika yesouth africa ndaivaona futi mhm. aufi wakazowa munhu wekusouth africa nyangwe ukava nemari dzakaita sei unongo uri mwana wekuzimbabwe asi chavo singakwanisi kungotendawo nyika yezimbabwe mm. saka ndakazofunga kuti ndakagara zvangu nenhamo yangu ndikati beta ndimbowaimba and ndowana musoro bhangu iva oh, kune vanhu vese wanotuka midzimu yenyika yedu yezimbabwe mm. chii chatiri kushoora muzimbabwe munomu mhm. utungamiriri hwedu tiri kukusoropodza but hona iye zvezvi mumigwagwa umu migwagwa yatsepete mabhizinesi tiri kuona isusu tinenge tichingoonawo zvedu isu ana mairo sana shuga shuga vanhu vari kuwaka mabhizinesi avo vanhu izvozvo ukapinda mutauni mashopu akati n'an'anga kurumana kudai ukaenda mutauni mota hadzisi kufamba conjunction yemota kuwandisa kwemota imari dzese dzo but chawasingakwanisi kutaura kungoto munyika medu zvinhu zvakanaka chawo kungotaura kuti muzimbabwe tiri kutambudzika ndoana musoro bhangu ndoari kundomora ndoandakaimbira ngoma iyi wanondibata moyo wangondiwaisamanaasorobhangu ya ana bhangu ah. vari kutaura zvakashatachiito checho mazvinzwa zvakwana ah, ndobatikana mani because unomuona munhu ataura zepano anorova sose zvirese risina kuona kumbokatwa oh, kana kusanyara apa vamwe vacho vanenge varaona vakurukuti wanzira mani taisa nyika yezimbabwetuka midzimu yenyika nemapfupa kutuka nemabhonzo mabhonzo mofunga kuti anambuya anoenda nanasekuru kako avasi kuziva zvese zvikita muno but hatisi kwanisa kutendawo kungoti zvatiri kupiwa isu nemhuri dzedu unomona manotaura achiti but apanekana zimotikari siyaiti apa ari kugara muimba ine masepisi amene mangani base tiwomhangaitichitaure nezvealbum nyowaneni chimbondionaiwo

kuti muri todaogaitazve orit zvakanaka inini sewicknow ndinokwanisa kutaura nao sewicknow tichavarakidza vhidhiyo iiaada kuti watombondionawo vaudze mashoko enyu amunoda kuvaudza sewicknow ka ngawatombondionawo plus watombondikandirawo dombo remunamato okay yes vakukandirei dombo remunamato plus yezvezvi muno ndakadai mm. ndati ndane 26 years ndichiita zvebasa rangu remagitari mm. Mm-hmm. ndingofamba netsoka mm. okay ndobva inini manji kuno ndogara kusouthri park mm. ndobva kusouthri park ndakatakura mazipika nemusoro kuenda kuenda kwamachipisa kushow kana mm. kuenda kubudiriro mm. koridza magitari kana kubitirisa mm-hmm. ha wamwa mota wamwa nemota dziri kuwata dziri kuwata huku nembwa mm. mafanzi eshuga mafanzi eshuga ndiri tokuvaziva eh, but chao havana kana mwoyo kuda kumbosunungura hana dzavo handizivi kuti vanhu vakaita sei jejesu dai mambotora mwoyo nenguva jesus wajesu zvimwe mwari vaikuwedzera kuti umwe tunhu mukati